mũno mũno makĩria eh, nĩ gwĩtĩkĩra kũgĩa na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya thai o kũrĩa guothe ũratwĩrorera ũrĩ ngakĩhoka ngai nĩ akoretwo akũmenyereire agĩkũiga wega agĩkũmenyerera ĩni o nginya tũgagĩcemania o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya thai podcast na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna nyarari eh, m- mtoto milk maziwa Ĩ, ĩ, ndĩramwĩra gũkũ arũme marathiĩ magĩ- ma- magĩkaga atĩ makĩgũa makĩhĩngagwo Mageithie- mageithie no mere we nĩwe ũ mwĩroreri geithĩka harĩa hothe ũrĩ niĩ manjĩtaga presenter mkpm Okay. Ah, na ngakwĩra atĩ tabarĩra ĩno kana episode ĩno ĩragũkinyĩra nĩ ũndũ wa Jason's production andũ arĩa makũrehagĩra full wedding planning video production photography na vile vile voice over production Eh, ni muno makiria koguo ugagitwetha eh, ugagitwetha kuria kwa eh, jameson.co.ke kuu nikuo turi eh, mĩena yothe na wakorwo ũgĩtwetha nĩtũgũkorwo tũgĩgũteithĩrĩria na tũmaũndũ tũu waigua- waigua wa- wagweterwo eni eh, na wĩigue wĩ mũciĩ wĩigue wĩ karibu sana eh, na mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ twĩ na haha ũguo na haha handũ kĩanda handå kä anda handå andå mokaga gwä ka å rä a ĩgũikũrũkia indo ciao twĩ thĩinĩ wa liquid empire launch liquid empire launch in haka west just past eh, ku rifaro o hau ũguo mbere hanini eh, nĩho tũrĩ gũkũ nĩkuo tũmũnengagĩrĩria mĩcuba eh, tũkamũnengereria mĩcuba nĩgetha mũgaikara mũhoreire Eni, thank you so much Ik- igwai mwĩ mũciĩ Eh, na thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ twĩ na the one and only ũmũthĩ twauga no nginya ciĩkwo atĩa no nginya tũrũge tondũ no Eh, twĩ na the one and only kũrũga wa wanjikũ ndona mũtiranyita wega Gĩtũkĩro. mũtiranyita wega mũtiramenya ũrĩa njĩtagwo Kĩ? Niĩ njĩtagwo kũrũga ti kũrũga kwĩna big different ya kũrũga na kũrũga rĩu niĩ njĩtagwo kũrũga ti kũrũga na andũ ndũĩ magwĩtaga kũrũga na Aca. mahĩtagia mũno mahĩtagia mũno koguo andå nä makoragwo mahä tä tie nĩ kwaga kũmenya ya kũrũga wa wanjikũ kũrũga wa wanjikũ

no nginya ithambio na iakwo maguta twĩ kũndũ gũkũ Rĩu nĩgũkire nacio. Ĩĩ, nĩkũmera- nĩkũmera- ikĩrĩ gũkũ ndũraciona Ici nĩ igũgĩtwo igana. ingĩ tũigana Cianyiha. Igĩrĩ tu. Kogo urenda Ngoro nyingĩ. ciarona. Ciĩtagwo- Kwendekana nyingĩ. ciĩtagwo ciĩ gakurubu Anũ acio na maĩ nĩ maingĩ. maĩ nĩmo maingĩ ma gũthambia Exactly. yes Ah, karibu sana bari guku asante twake na mani nä gå gwä ta na å getä ka ĩĩ ti andå aingä metagwo na magetä ka ndikorwo ndĩ mũgathia ngene andũ makenjigä rä ra ingä two nä njä tä kaga eni na tå gagä kena må no mani nä kå gä a nawe gå kå yes

oĩ rwĩmbo no ndoĩ nĩ rwao no ndoĩ mũini Eh, ũgakorwo ũngĩ nake rĩ oĩ kũrũga ndoĩ ainaga atĩa Tarĩu I think uh, for example rwĩmbo-inĩ rũrũ rwake rĩ rũrũ rwakoretwo rwĩ rũhiũ mũno mĩtandao-inĩ rĩ rwa Ithanjĩ tũthiĩ ona sherehe irakũmaguta. he andũ mainaga rwĩmbo rũu no probably matiũĩ nũ wĩinĩte Matiũĩ. Matiũĩ nũ Ah, okay. wĩinĩte. mekuo Rĩu- aingĩ rĩu nani ndakĩmwĩrwo ũyũ nĩwe mũini wa rwĩmbo rũu Yeah. ũyũ nĩwe mwene rwĩmbo rĩu wĩkorwo nĩ ũraina rwĩmbo rũu na ndũĩ mũ- mũrũini nĩ wahĩtia makĩria Yeah. ĩni kũrũga ũkoragwo gũkũ Ĩĩ niĩ ngoragwo gũkũ ũkoragwo Nairobi. gũkũ gũkũ nairobi ĩno Ĩĩ, ngoragwo gũkũ Nairobi. Ĩĩ, Nairobi ĩno tũrĩ Ĩĩ, nĩkuo hacũragĩra gũkũ andũ oguo mani no nginya tũkahacu nĩgetha tũ- tũgĩke atĩ Yes. tũkũrie bũrũri no nairobi nĩ gũikara wĩra ndutaga kũndũ kũingĩ Eh, Ĩĩ, no ũnjigue mombatha ta rĩu s- last saturday no ngakorwo mũrang'a mm. kũndũ gwĩtagwo makabira andũ a mũrang'a maumĩre ya andũ a Mũga- mũrang'a maumĩre rĩu nĩ ũguo mobile Mo- harĩa wĩra wonekera Ĩĩ. Ĩnĩ. yes yes yes Makũria cionekera. Ĩnĩ. Ũguo andũ ũguo andũ a Murang'a magakiumĩra kũrĩa makabira Yeah. mũthenya wa Saturday. Ĩnĩ, marĩ aingĩ Ĩĩ, mũgoka mũrĩ aingĩ na mũtika ĩ, mũtikanatĩre mũngĩtia no mũi- no mũ- no Kwanja- mũkorwo kwanja mwĩtĩtie mũndũ mũno. wĩna nyondo ta njĩra Eh, aroka. Eh, maĩ me Tũcithambie, maĩ nĩ maingĩ maĩ magakorwo me kũu. Yes. Eh, igathambĩrio kũu no rĩu ene nyondo rĩmwe nĩmaticaga mũndũ nĩ ũndũ wa kĩ Nĩ ũndũ wa ũgũkora gĩtugĩ. rĩu akorwo nĩ tawerĩ nĩ twarĩkanĩra thambie na hake maguta njoke ndigane na Ũtigane na Yes, ũkanjĩra aca kana maguta makaga rĩ? Maguta nĩ matingĩaga makaga? matingĩaga macio Ĩĩ, ngathambia ngathambia ngahaka ngakwĩra rĩu nĩ ũguo ũgakorwo rĩu ndũrenda ũguo ũrenda Ũrenda gũthiĩ, ũrenda ũrenda thiĩ na gũtinda. ũrenda rĩu thiĩ na mbere ngakũria rĩu nĩkĩ nĩ- ũrenda njĩke atĩa ũngĩ ũrenda nyonge Eh? ona rĩu mũndũ ũcio rĩu nĩ agũkũritũhĩra

Gũkũ nĩkuo ũmũthĩ ngwĩciria nĩkuo igũthambagĩrio ũmũthĩ. Gũkũ nĩkuo igũthambagĩrio. Gũkũ no muoyo gũtarĩ. Muoyo peke yake noguo gũtarĩ. No muoyo. Ĩĩ wenda kũrĩa, wenda kũnyua, wenda gũkoma, Liquid Empire. Liquid Empire. Wĩ safe. Yeah. Ĩni, kũrũga nĩ ũgũtwĩra atĩrĩrĩ, wĩ wa kũ? Ndĩ wa Mũrang'a County.

Gatundu nĩ Kiambu. Gatundu nĩ Kiambu. Ah, okay. Yeah. Okay. Mm. Koguo wauga Murang'a kuria kwa Ndindi. Exactly kuu. Kiharu. Kuri kuu umite. Nyumite kuu. Ukarerwo kuu. Ukarerwo kuu, ngathomera kuu. Ukarira thina kuu. Kuu. Ukarira maembe kuu. Ukarira ndutuo kuu. Aya, mwana thina wa ndutu. ndutu Eh, ndutu ciatũrĩte mũno no rĩu nĩ tene ti thaa ici thaa ici tingĩona gwa kũrũma Na ana atia. Eh. Atia. tingĩona gwa kũrũma thaa ici Tingĩona. Ah. Yeah. Tingĩtikira cione. Eh, ukiuma kũrĩa ũguo mũgithi wamenyeire kũ tani twambĩrĩria hau tondũ hau Mũgithi. kwanja nĩ- mũ- mũgithi wamenyeire kũ kũina Ĩ. Kana ũtũrĩte ũinĩte? Nĩ ndũrĩte nyinĩte kuma ndĩ mwana kanitha-inĩ, thukuru, kila pahali, ndĩ kĩoro, ndĩ bafu, ũguo nĩ ndũrĩte nyinĩte. Nĩ kuma rĩrĩa ndemenyire ndemenyire o ngĩinaga eh, tũrwĩmbo o ũguo itara understand. na maybe he kaundu gaku gagu- gatũmire we wende kũina ka wambirie o kũina tu nĩ tũmaũndũ tũngĩ ndũngĩambia kũina tu no nginya Ndambirie o kũina tondũ gwitũ gũtiakĩrĩ nginya redio. O ũkĩona no ũtuĩke rendio. ĩĩ rĩu niĩ ndahanaga rendio kũu tondũ Kũu no kwambia nĩ- kũina tu. nĩ- kwarĩ gũki- gũki- Ĩĩ. no gũkorwo rĩu gũkiri mũno kũndũ kũu no gwĩkora tu ndekorire nĩ- nĩ- hana ũguo rĩu kũina kũina by the way rĩ ti kĩndũ ũngĩthiĩ thukuru ũthome Mhm. ndũngĩthomithio aca

Atĩ ndũ? Ngima kũrũ. Ngima kũrũ. Ĩĩ, ngima kũrũ nĩ ngima ĩtarĩ mboga. Mũkũrũ, twamĩtaga mũkũrũ. Ĩĩ, ngima tu no ndĩrĩ na kĩndũ kĩngĩ rĩu we ũmenye ũrĩa ũkũhũrana nayo. Ĩhana ũguo. Kaĩ agũthĩnĩtie atĩa ngima ĩyo? Hĩ, wee. Ĩyo rĩrĩ ĩmeragio na ngundi. Ĩtagwo, ĩtagwo, ĩtagwo rĩrĩ, ĩtagwo chabua. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ndoka Nairobi o ũguo. he kũndũ twa- twaikaraga na gũkũ kũndũ gwĩtagwo majengo majengo majengo ma thika Mm, nairobi nĩ kũrĩ majengo gĩkomba na hau kĩanda ĩtagwo majengo rĩu kũu rĩ he hĩndĩ twathĩnĩire kũu mũno mũno twĩna mwanake ũngĩ wĩtagwo ngure twendagia nyama Wendagia nyama na mura mũgathĩra? Twagĩra nyama Bama, oh. tũgatwara mĩkato mĩkawa twa kũu ũguo Gĩkomba. Bama na Gĩkomba rĩ na Majengo nĩ ta handũ hamwe, kũndũ gwa gũtũrekia ũguo magũrũ. Rĩu twagĩra nyama Bama, tũgathiĩ tũkendia kũu tũmĩkawa-inĩ, mm. tũgatwara kĩroko, mm. tũgoka kuoya mbeca hwaĩ-inĩ. Mm-hmm. Ũgĩtuĩka nĩ kũrendio nyama cia bunda, oh reke hita kiu mwana cia rainywe kwa riende yo karibu ya gere kuyo 2000 kurwa 2000 ndĩrona ta mwarĩ kwĩnyĩ Thari ũyũ ngwĩciria nĩ ũyũ thonete ũtheri. Ũyũ rĩ, ũyũ nĩ wa kĩndũ 2010 ũyũ- ĩĩ ni ĩno akĩrĩ kĩrĩ ya Jena Alba. Eh, Jena. no ngorwo ndĩ mũnini no mũtikahũthie ũguo Ũyũ na ngwĩciria ciarwo cigĩthambio na ikea kuma ihinda kĩu. ndakora Nĩkĩo igĩthambio ndarahota nginya gũcigweta Ĩri. Akora ithambio. Aha.

anake me hau magagĩũka makara karainĩ hau niĩ nganyita microphone tu Ũka- ũgakĩina ĩĩ nĩgetha ithuothe tũhũne ndakĩona biũ biũ ngima nĩ yatigire kũrĩ o ĩng'o Ĩĩ nĩ. nĩ yatigire Ndio. ũkĩona wĩna buru bandi na nĩ wamenya ũhoro ũcio ti wa itherũ Ũhoro nĩ wa kwĩrutanĩrio biũ nĩ ngai nĩ ngai ti ũhoro mũhũthũ nĩ Ah, Ĩyo ũhoro wa kwĩrutithania- wa kwĩrutanĩria Wambia biũ. wĩrutanĩria. Ah, kũrũgaĩ Ĩĩ. kuma wambia kũinaĩ nona rĩu wagĩcanũka wamenya no ũrĩre kũina Ah, wĩinaga kana wambirie kũina from personal experiences kana nĩ gũkoma ũkarota kana gũthiaga atĩa tondũ ndũngĩkĩina Kumĩrĩka, ũguo ndũĩ- no nginya no hakorwo umĩrĩrwo wĩta nĩ- nĩ ũndũ. ũrĩa Nĩ- nĩ- nĩ mũraika ta mĩrĩ kana rĩngĩ nĩ mũndũ wonaga ũkamũinĩra Wona ũrĩa ng'ombe ĩrehaga mũrukĩ. Ehe.

Kana nyau. Kĩhinda-inĩ kĩu nĩ ũhoro ũkoragwo wĩ mũritũ mũno mũno mũno mũno no rĩu kĩhinda kĩu nĩkĩo gĩathira rĩu ngaikara ta mũndũ wa kawaida ona ũngĩnjĩra thiĩ wandĩke rwĩmbo rũna ndingĩandĩka kana ndandĩka nĩ rũkũngia mũno na rĩu tareke ngũrie kũrũgai ta rĩu ndĩna ma we ndũ- ndũ- ndũ- ndũ- ndũrĩ mũini wa ira we nĩ wĩinangĩte mĩaka igana ũna. matukũ maingĩ

Ĩyo nĩ mĩaka tũwe. Yes. Eh. Na rĩu he ũndũ ũngĩ wĩkaga kana no kũina? Ah, maũndũ nĩ maingĩ twĩkaga gũkũ. Ona ũngĩenda ngari no ngũkwenderia. O ũngĩenda mũgũnda no ngũkwenderia. Weta- Wetagwo andũ A- Angonia kũrĩa ũ- ũkũgũra mũgũnda wega. weta- wetagwo andũ a kĩrĩma. Ĩrĩ. Ndũngĩikara handũ hamwe ta banga. Aca. Ndũregaga gũikara akĩgariũraga. Aca. Mm. rĩu rĩ Eh. niĩ- niĩ kũringana thĩna ũrĩa nyonete rĩ thĩna ũrĩa mũnene biũ tuonete rĩu ithuĩ twĩ Gen Z rĩu rĩu inyuĩ no nginya mũgagĩtũtara Ĩĩ. mũgagĩtuonia ũrĩa tũ- harĩa harĩa twagĩrĩirwo nĩ gũ- nĩ gwĩka atĩ kana rĩrĩ horera no ũkorwo kũrũga nĩ Gen Z ndũkauge atĩ ithuĩ Oh, twĩ ĩĩ, Gen no Z ũkorwo, koguo ĩĩ. kũrũga ta twĩre kana hihi we wĩ Gen Z ũyũ nĩ mũndũ mũrĩa Ndegwĩra na inyuĩ maũndũ macio niĩ nda ndimoĩ ndũmoĩ Ndĩmola- ndĩmola- ndĩmolaga tv-inĩ wonagĩra view sasa Ĩĩ. yes no ndũngĩgĩtĩkĩra atĩ atĩ wĩkũrithie ndũngĩkũrithia. torakũra ũgethwo igwo ikũmbĩ Ĩĩ, ũikare ũgĩtwarana na mahinda ũrĩa mahana Ĩĩ, gwakorwo nĩ Gen Z rĩ karania tao kana tao ũguo maraikara ĩnĩ Ngwĩciria thĩna ũrĩa ũkoretwo mũnene biũ na Gen Z mũno mũno andũ arĩa me industry ĩno ya entertainment rĩ nĩ kaũndũ ndĩragwetete handũ tũrarĩ na kamu- kamwana ka Gen Z we Kamu- kamwana keo getagwo ga Kevin kamwana keo getagwo ga Kevin rĩ tũrarĩ nako hingo ĩngĩ o o thabarĩ ĩno tabarĩra ĩno-inĩ ĩno itũ Ndĩrakoria thĩna ũrĩa ũkoretwo wĩ mũnene biũ entertainment industry thaa ici Kenya nĩ tũmwana kũ- kũigwo we nĩ waigĩtwo Kũigua nũ? Kĩmama. kĩmama kĩmũndũ kĩo we kĩi Aya. Maraigwo. Ũngĩona mũndũ aigwo rĩ, rĩu ũcio ũhoro wake nĩ wathira. Ahiki nĩo maigagwo ti arũme. Mũndũ rũme nĩ wa Ngai na riũa. Ũbatiĩ kũng'ang'ana. Waigua rĩu karũgano gaku nĩ gakũritũha mũno. Rĩu ũcio andũ maraigua ta ta ta me kiugo ta ta bere ta Rĩu ma- ta waigua rĩ, marĩrie. wĩ mũndũ ũrũme ta rĩu akorwo nĩ tawe waigua rĩ, kĩndũ kĩa mbere nĩ wathĩke Ĩĩ, na wĩnyihie na njĩra nene mũno ĩĩ. na ũrĩkaga ũrĩa werwo. Ndũrĩ hĩndĩ wee ũgakira ũguo wĩcirie ũndũ kana ũgĩe na idea ume nayo na ĩwake. Tondũ no nginya ũgere rungu rwa ũ? gwake wa mũtumia ũcio kuu ũrĩ kũhikio in short Atĩ na njĩra nguhĩ rĩu kuguo ta kũhikio tondũ ona mũndũ akĩhikĩtio na heo kaburindomu kuri gwä gwothe ndå Arĩa- ndäraiguä rwimbo no rå ranjarä må no ndäraigua atä atä ndikwä hä ta no niä ndoiga kaba ke mama

Tondũ nginya ndaracimenyerera Hmm? nyondo irathiĩ ũguo citarangararĩtio ũguo rĩrĩa mwana arathaka nacio Eh? mwana mwana rĩu mwana Ĩ, mwana ndũĩ rĩu he kĩhinda na- na he kĩhinda akoragwo etĩkĩrĩtio rĩu gũthaka nacio na nĩ kĩhinda o kĩnini ta mwaka mĩaka ĩrĩ ũguo agatigaga nacio nondo nĩ kĩndũ kĩbatiĩ kũmenyererwo na njĩra nene mũno o ũrĩa kũngĩhotekeka nĩ kĩga kĩa bata mũno he mũhiki Mm. Eh, we. Ndũrĩ waciona itarĩ humbĩre he kũigua rwĩmbo rũrũ rwa nyondo rĩ tondũ rĩrĩa rũmire rĩ andũ aingĩ mũno nĩ marũinaga onokorwo mũndũ ti mũgĩkũyũ nĩwonaga andũ aingĩ Ona nĩ ũmũthĩ mararũthikĩrĩria ona ũmũthĩ ũyũ Ũmũthĩ andũ ũyũ. nĩ mararũthikĩrĩria hihi he ah, comments from andũ arĩa mararũmenya wega kana andũ arĩa matarĩ agĩkũyũ ĩ hega comment kana comment wonire iria eh, rĩngĩ comment we njũri uga "Ah, ũyũ araina rwĩmbo rwa nyondo ndarĩ na mwelekeo kana kĩ Ũndũ ũrĩa- Comment ũndũ ĩyo. ũrĩa wangenirie mũno rĩ nĩ andũ nĩ gũ- nĩ rwĩmbo rũu gũkenia nginya andũ arĩa makoragwo nacio rĩu enecio kwanja nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- enecio nĩũkarainire mũno. enecio nĩo makenire mũno nĩ ũhoro ũcio Aha, tondũ we wĩ mũini no hena ene cio Ĩĩ, rĩu nona enecio acio makoragwo nacio Ah, makenire muno muno muno muno riu maya na nio umenye nio mangitua gugu challenge acio no mangigu challenge no challenge ke wega biu mangitua gukuruma nio magikuruma na njira nene muno uguo acio maria wega wacio ri horo ucio wathirire uguo no no wamenya nyamå ici nä njega na nä wakorwo warä kä rä ria na kuga nyamå ici nä njega nyondo

Eh? Ka mwana akene. Eh? ndona twä ra rwä mbo rå u rå mire Ndakwĩra rũmĩrĩ o gũkũ. Cikoragwo oro gũkũ. O gũkũ. Ĩĩ, ona ũk- ũkerorera nyondo ũkona ũrĩa ciĩ thaka. Hmm? Cigatuĩka rwĩmbo. Hmm? Hau no ndona kairĩtu gaka nyona ge gathaka. tanjä ra rä Niĩ- niĩ ngĩ- niĩ ngĩona rwĩmbo o ũguo. tanjira riu atarä kä rä a Eh? ciä nja ithe nduona å cio nä å mwega biå Ta- ciehu- cie- tũraugaga ciehumbũrie iumbårire na rĩrĩ kũrũga Tarĩ nguo. Ah, tondũ music yaku kana nyĩmbo iria ũinĩte rĩ nĩ andũ aingĩ mathikagĩrĩria apart from those who know kikuyu Yeah. ũiguaga atĩ andũ angĩ arĩa matarĩ agĩkũyũ magĩthikĩrĩria nyĩmbo ciaku na mat- probably matiranyita message yothe Mm, na kũrĩ mokaga makangora stage Koguo mũndũ anjĩra rudia hiyo rudia hiyo Rudia hiyo. Aigua, ũcio nĩ wa- nĩ wa rũgũrũ Ũcio ndaranyitania mũno. no nĩ arakena Ĩĩ. rĩu ũndũ ũcio nĩ wa gũkenia mũndũ mũno ũkorete nĩ ũrakenia andũ a kwanyu na ũgakenia andũ matarĩ a kwanyu akũraihu na kwanyu nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra atiriri wambia one man guitar rĩ ta turirikanie ka- ka experience karia waiguire ni ka experience kega biũ wa mbere muthenya uria waikarire uguo stage ukiigua ii umuthi ni ndakena na utucoke utwe kana ni uri- ni urathi kuinira andu magakwirorera uguo takiri kũnjĩrorera kwirorera uguo matiraigua uria mawe ithuerĩ ithuerĩ nĩ ithuĩ andũ arĩa twambĩtie kũndũ kũraihu mũno no niĩ ndirerwo atĩ wethiĩ mbere

rĩu guoya ũrĩa waingĩra hau rĩ wathiĩ ũkagũtha igana ũkarũria Ah, ũgakena rĩu ũinaga nginya ũkariganĩrwo ũgũ- ũgũthiĩte wĩra ũgũthiĩte wĩra Eh, ũkariganĩrwo ũgakorwo rĩu ona no ũrĩkie kũina nĩ gĩkeno kĩu ũkenete ũthiĩ ũinũkĩte Mm, yeah. na tũ experience tũu nĩ tũingĩ biũ biũ Mũno, mũno, mũno, mũno, mũno. mũthĩ ũtige nĩ ũkũrigwo mũndũ arakwĩra atĩa rwĩmbo ndingĩtiga kũina ona ndũrĩ ũrarora harĩa ũguo gabere ũkona nĩ rwĩmbo rĩ ndĩkũrathigane na ruo rwĩmbo rĩ rwĩmbo rũtikorwo ritaya aca ti ta maũndũ maya mangĩ ona kamarũ nĩ maina mĩaka mĩingĩ biũ Eh, rwĩmbo nĩ ũkoina nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkauma thĩ ĩni Ta rĩu anga Nangũ nĩ mũkũrũ biũ na no ainaga ona thaa ici ona thaa ici ũngĩmwĩta haha aikare o thĩ ekũina biũ yeah nĩ wega ũguo Ĩnĩ. ta twĩra ta twĩre industry ya rĩu ndũĩ rĩu we nĩ ũrĩangĩte cumbĩ thĩinĩ wa industry ĩno ya rũĩ nĩkĩ kĩrekwo thaa ici ũkona nĩkĩ andũ matareka rĩu yani in short ũraigua industry nĩkĩ ĩtigĩtie

na no atange andũ mũno ũgacoka ũgakorwo ngero kaingĩrĩte ũkaigua aina wega akaina wega ũhoro ũcio nĩ ũngenagia mũno biũ Tu- tu- tũkĩehera okay, um, okay, njĩtĩkĩria gũcokia thutha hanini wanjĩra wanjĩra ũkũrĩire mũrang'a Tu- he ka- ka episode ka mbere karĩa tũrarutĩte ga thaa-inĩ tũraragia ũhoro wĩgiĩ wana Ĩ ũrĩa mũndũ a- arerirwo na ũrĩa mũndũ akũrire Ĩ, hihi ũngĩririkana nĩ gathĩ- nĩ thĩna ũrĩkũ ũiguaga biũ biũ biũ biũ nĩ wakũrĩire wĩ mwana kwaga irio Eh, kwaga irio kwaga irio kwaga Nĩ irio ũra- nĩ ũrarĩire Hĩ, rĩmwe rĩake Ũrĩ wararĩra ũkĩestimate ũguo ĩ, ũrarĩire maita maigana hĩndĩ ĩyo nũmũ? matingĩtarĩka Kũrarĩra, matingĩtarĩka kũra- like, Ĩni. ndũnarĩa ũtukũ mũgima. ũgatindĩra na ũkararĩra Ndakũya. ũgatindĩra na ũkararĩra to kũu gĩcagi ona ndauma gĩcagi ndoka Nairobi nĩ ndia kũrĩa kũhĩndĩ nyama ciendagio cia bunda gũkĩhingwo kaĩ ona hĩndĩ ĩyo tata gũkĩrarangĩra ĩĩ nĩ Ĩĩ, macio nĩ maũndũ ma kawaida makoraga andũ Ma- arũme mũno kuoya. Mm, sana sana arũme mũndũ Arũme ũrũme nĩ wa makĩria. ngai na riũa Ĩĩ, madakwĩra Eh, yes Ah, okay. rĩu nĩ ndakĩigua ndakĩigua Hĩ. kũrarĩra ndũĩ andũ nĩ marara- nĩ marararĩra nginya rĩu kwanja bũrũri ũyũ kũringana na harĩa tũ- tũkinyĩte rĩ andũ nĩ mara- andũ nĩ marararĩra mũno

mekwo andå aigana mekwo andũ Aingĩ. aigana, mekwo andå aigana aingĩ Aingĩ. Ĩĩ, ũtakinyĩtie mũgwanja ndũkarũgame na talk of uh, mũndũ ĩ he rwĩmbo rwaku rwĩtagwo atĩrĩ rũinagwo atĩrĩrĩ um, ndĩti ya mũico tũgacemania mĩrũ ĩrĩha muoka mũrĩe ĩ ngagũtigania mĩrũ tatwĩre kwambirie ingĩmũtiga

no ndũrakena mũno no nĩ mũrata Macoke rĩu ngĩciria atĩrĩrĩ rĩ mũndũ ũyũ korwo ndĩramwĩta maũka ndĩti-rĩ ithe to akĩhĩngĩce mũno tondũ maroka marĩ o erĩ hĩndĩ ciothe maroka marĩ o erĩ hĩndĩ ciothe ndamwĩta marĩ o erĩ no ahĩngĩce mũno no tokorwo hihi nĩ agĩtigagĩra ndũngĩmũtuĩra ndakwĩra atĩrĩrĩ arĩ mũrata ti kũndĩti twandĩtaga rĩu niĩ nĩ idea ndagĩire ngĩciria korwo nĩ kũndĩti tũrandĩti-rĩ o ndamwĩta magoka marĩ erĩ-rĩ ona matigũkĩnjũraga na mbirũ nĩwanyita Aya, nĩ ndĩranyita Kamainũkia ũguo. marĩ erĩ. Mhm. Aya, he rwĩmbo rũrũ rũngĩ na ngwĩciria nyĩmbo ciaku kũrũga ĩ, niĩ ngĩrora ũguo ĩ ndĩrona ta wĩinaga from ta- ta- kaĩ experience kĩeha tondũ he rũngĩ rũigithago atĩrĩrĩ geithagia andũ mbia nĩ ithiraga nĩ mũndũ wageithĩtie agĩkũ ignore kana what andũ happened andũ nao ndũĩ nĩ magũrũkaga magĩa mbia Aya, eh, eh, mũndũ arĩ na indo ĩ, ageciria citingĩthira ĩri kana we ndũngĩona ĩĩ ũkona mũndũ ũcio he tũmaringwe natuo ũgacoka Nĩkĩo kĩeho. ĩĩ, ũgacoka ũgacoka ũgathiĩ gĩgate rĩu hĩndĩ ĩyo gĩtete ũguo rĩ ũkona nĩ aragwetherera na ndarĩ na wĩra waku rĩu ũkona ũkona he character ĩyo ĩna andũ aingĩ mũno ũkona reke nganie aya matigarĩte kĩmagũtha na rwĩmbo kamaringa ũguo ĩnĩ Eh, na ndũĩ nĩ ma hithiraga andũ andũ ha andå arä a må ragä a mbeca na må kariganä rwo nä andå angä tageithagia geithagiai andå to mbeca icio no ithire kana atä Mũtumia- Mũtumia nĩ nĩ agũaga kĩo. geithagia nginya soja Nĩwe ũkwĩraga gwaku kũrairwo nũ? Ngai nĩ ũĩ. Acio nĩo mamenya. Mbĩthĩ andũ acio nĩo mamenyaga mũno tondũ wa rĩrĩ. Arĩkuona ũkĩingĩra, akuone ũkiuma na na arakuona ũrauma na na ũraingĩra nao. Na nĩ ũĩ mũndũ waku. Koguo waga kũmũgeithia nĩ arĩgũceti. Akũceti. Mwene mũciĩ nĩwe ũrigagia kũmenya gwake kũraragwo nũ. Wewe wanakoragwo kuo wĩkũrarĩ? Ah, ndũngĩtindanĩra na akuo. Maũndũ mangĩ ũngĩtindanĩra namo nĩ megũkũraga. Kũgĩa stress. Nĩ kwĩnina. Eh, ona he mũthuri wanjĩraga atĩrĩrĩ twĩ gĩcagi. Anjĩra wainũka rĩu maica ma gĩcagi. Ũngĩkainũka gwaku hwaĩ-inĩ rĩ, wagũthagũtha mũrango rĩ, ehera hau mũrango-inĩ thiĩ ũrorange mbũri, ũrore kana kwa ngũkũ nĩ kũhinge. Angĩkorwo kwĩ mũndũ uma kũu rĩ, akorwo auma. Nĩwanyita? Ti mũtinde- Mũtaraingĩra. ti mũtinde mũkĩ- mũkĩgianĩra mũrango-inĩ. Aca ũkũringwo ikumbũ. Wambe ũmũhe kahinda ume. Ũmũhe kahinda ume, akorwo nĩ kuma. Ũkũyũraga, ũkũyũraga, ũkũyũraga. Na nĩwamenya generation ĩno nĩmareyũraga mũno gũkũ thĩ. Ĩrĩ. Nĩmare- andũ nĩmare- ona wekwo taiguĩte na ũguo wa KU wa KU kanda ĩhũrĩte mũirĩtu wa keithano rĩa mũtwe Eh, Karũga- karũgano karĩ ho kanyitĩte mwaki mũno yeah. amũkorete na mũndũ ũngĩ Eh, eh. gũthiaga kuguo andũ maheane kahinda mũndũ ambe mũndũ Eh, ambe akorwo kuma mũndũ rĩ aume

ciyũire kũu Eh, ciyũire kũu mũno kwa Eni. Eh. ĩni ta rĩu he mũ- he rũngĩ rũ- ndĩrenda kũina rwĩtagwo- rwĩtagwo atĩrĩrĩ ndirĩ mũndũ wa ngai ndirĩ mũndũ wa ngai nĩ rũrũ gũcuta Nĩ- aca rũngĩ na andũ meterere video he video ĩrandrop Eh, hena video hena video ĩho ĩroka video Eh, ĩroka I think, eh, weekend ĩno tũkũ- tũgũrĩ-

o wa ngai kururira hau ndirĩ mũ ndirĩ mũndũ o wa ngai Mm. Watuĩka Yes. andũ nĩ aingĩ Mm. eh, ũmwe wake yes ũmwe rĩ Ah. wa kazi gani wake wa wĩra ũyũ. wa kazi gani Ah. kuruga he kaundu apart from music he kaundu kangi utu- uhaririirie mafans yaku kana audience yaku in the future apart from kuina maybe kana wĩini-inĩ ũcio ĩ he kaũndũ upcoming tweterere kĩ kana mwĩroreri eterere kĩ? Ah, in the future rĩ ingĩgĩa mbeca nyingĩ rĩ Ũkĩgĩa mbia nyingĩ. ingĩgĩa na mbeca rĩu ndũrĩ? nyingĩ biũ aca thaa ici ndirĩ, no cia mahũthĩro Eh, ingĩgĩa na mbeca nyingĩ rĩ niĩ no nyende mũno gũcapotaga talent mũndũ wothe wĩna talent tondũ talent nĩ ĩgiaga mũndũ mũno mũno mũno ũngĩkorwo ũtarĩ mbia ũtarĩ mbeca ĩgũgũthigitha ĩ na rĩngĩ nĩ kĩndũ kĩngĩgũteithia mũno no mbeca cia kũruta wĩra ũcio Na ni kama udu experience Eh, eh, pasta. ah, we. Ha, Cia studio Guy. atako. guy. Eh? Yeah, ona rĩa mbere ndagĩkire harambĩ gĩcagi gwitũ Kuruta rwĩmbo rwa mbere. rĩmbo rwa mbere ndekire na harambĩ ĩĩ andũ a gwitũ gĩcagi makĩhe ngiri ikũmi na inyanya gĩcagi gĩothe ĩĩ, cia koini Cia maciringi. kĩng'ori ciringi

Biosaki biosaki etaga mũndũ ngai ona ngai nĩ mwega thaa ici rĩ thaa ici nĩ kũhũtha hũthũ nĩ ũndũ wa social media Mm. tene kwarĩ thaa ici nĩ ũkwĩpromote wĩ ika Eh, nĩ ũgũthiĩ wethe tu mbeca cia kũrekondi warĩkia kũrekondi we- woe video ũcoke ũtuĩke active social media ta- ta- nĩ ũkwĩpromote wĩ ika ta nĩ tũrĩkie haha ha rĩrĩ Ha- ũngĩgĩa mbia nyingĩ hau nĩho tuuma ingĩgĩa mbeca nyingĩ no ngorwo ndĩ mũndũ ũmwe wa gũ support talent Ĩĩ. Ĩĩ, no nyende Tondũ gwaka- kwadvise andũ no arĩa nyende mena gwaka- mbeca nyingĩ Ĩĩ, meke ũguo. no nyende gwaka kĩndũ ta studio Ĩĩ. studio mũndũ ta- mũini atagoka kũu arĩhio kĩndũ Ĩĩ. Ĩĩ, magaikara kũu ma- Makaina. training mũndũ ũrenda kwĩbundithia ngita agoka kũu atekũrĩha kĩndũ Ĩĩ. tondũ nĩ njũĩ maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra Ũngĩ- ĩĩ. wĩna talent Na ĩra ndũrĩ na kwanja mbia. ĩrahutia music na ndũrĩ mbia Ĩĩ. horo ũcio nĩ ũritũ kwanja- kwanja ladies monaga rũgano ĩ

nĩo macagũraga kĩrĩa mekwenda kũrikanaga nakĩo Ndũ- ndũngiuga atĩrĩrĩ atĩ ngwĩka ũũ nĩgetha andũ makandirikanaga nau aca no nĩ ka- nĩ kaũndũ karĩkũ Maũndũ ũrĩ macio. weka gagagũkenia we mwene ũkaigua "Ah, gaka nako nĩ karĩa kũrĩa kũhe mũndũ irio akahũna mũndũ uma mũhũtu ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno mũndũ uma mũhũtu ngamũhe irio akahũna nĩ njiguaga- njiguaga ndetĩa mũno nĩ ũhoro ũcio kana kũhe mũndũ kĩndũ atauma ta rĩu ta rĩu niĩ ndanaheo ciringi 50 nĩ mũndũ 50 ĩyo ĩkandeithia na njĩra nene mũno ngainũka magũrũ ngainũka magũrũ ngathiĩ ngagũra gĩtheri ngakaranga gatheri ngarĩa ngahũna ngaigua wega mũno Aigua o ũkĩenda kwĩra mũndũ Hĩndĩ ĩyo ũcio ũrĩire gatheri, wahũna, waigua wega ngahũna wega mũno rĩu ngũrara kũu ngĩhoera mũndũ ũcio ngai amũrathime rĩu niĩ ho njemanĩtie na mũndũ akanjĩra nĩ mũhũtu ona ndiendaga kũmenya Eh, what next ĩhĩ mũndũ ũcio ambe arĩe ahũne rĩu twarie rĩ kuma hau Ĩĩ, angĩkorwo harĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota gũteithania rĩ well and good twĩre atĩrĩrĩ nĩ- nĩ ũndũ ũrĩkũ nĩ ũndũ ũrĩkũ andũ maciumaga wĩgiĩ kũrũga na nĩ maheni ti ũhoro wa ma kwa ciumu Eh, kwa ciumu kwa ciumu atĩa rĩu Ta rĩu- Ndanyita. ta rĩu ndũĩ mũndũ nĩ acemanagia na mũndũ akwĩra na we ngĩkũrora ũũ nĩ nyonaga nĩ wĩkaga nĩ wĩkaga nĩ kana we wĩkaga kũrũga angĩkuona ũũ we nyonaga wĩ mũndũ Nyonaga wahana mwĩtĩi ũũ, na ĩĩ. tiguo kaundu ta kariku kaundu kaundu kaundu kaundu kariku andu makura makona makasiumu no ti tariu ri tariu nona twacemania nayo muthi ni ndirĩ ndakona handu tũngĩnina mĩeri ĩrĩ itarĩ ndakona rĩngĩ rĩ ura expect ngorwo ndirakuririkana we ura expect ngorwo ndirakuririkana mm. ni ndingikuririkana uguo mm. ri ngukora haria ngukora haria mm. nathie hitukite ũgũcoka ũnyandĩkĩre message Oje na nĩ ũrĩ mwĩtĩo. Eh, mwĩtĩi mũno eh, keririe gũkũgeithia ndũngĩgeithĩka Aiya. Eh, tũndũ twa mũthemba ũcio no Eh. tũtikĩagaga Ĩĩ. Eh, Rĩu rĩ nĩ kũrĩ issue ĩmwe nene eh, ngwenda tũrĩkĩrĩrie nayo. ũhoro wĩgiĩ gũkuo wana Ũyũ nĩ kũrĩ andũ makuaga andũ wana ĩĩ kũrĩ andũ makuaga andũ wana mũno mũno andũ me music industry na niĩ kwanja ndanakorwo ndĩ industry-inĩ ya entertainment na nĩ njũĩ wanathiĩ handũ ũgathiĩ handũ ũkerwo ĩĩ we ũka wĩine ĩ kana ũka wĩke ũrĩa wĩkaga ĩ." eh, nĩ ũgũkorwo wĩ na opportunity ga kwĩ market kana ũka we nĩ tũgũkũhe mbia cigana ũna magacoka ma- magagũkua kĩũndũ gĩtarĩ kĩega nĩ ũrĩ wekora ka experience-inĩ ta kau Eh, na maũndũ macio ndingĩtindana namo ona matingĩmakia tondũ harĩ ũndũ ũmwe njũĩ Eh, to nginya wĩke ũndũ ũkenie andũ othe

mubatiĩ kũmenya atĩrĩ ithuĩ tũrĩ a tu ya tene Ĩĩ. wanyita Ĩĩ. class 2 ya tene tũkaria gĩthũngũ ya gũkinya mũno. seven ya tu ndĩrakorwo ũhoro wa tu ya tene Kũ- kũrũga nĩ wathomire gĩkũyũ ona tũtanarĩkia Ĩni. nĩ wathomire na gĩkũyũ No. wĩka kĩgerio aiye ũguo ũkĩrwo wani nĩ ĩmwe Ĩni. tu nĩ igĩrĩ Ĩni. Sasa atĩrĩ ithuĩ twathomaga icio ndĩramwĩra Mm, ndĩrute gũthoma TKK Ĩĩ. tawa wa kahara hihi ini nĩ ihĩ icio nĩcio twathomire Ii, ni nĩ iye. Ĩĩ, moko makomo ole Ũngĩra kwĩra andũ kaũndũ karĩkũ ka mũico tũkĩrĩkĩrĩria kũrũga. niĩ ingĩra andũ atĩrĩrĩ andũ arĩa matũcapotaga ngai amũrathimage na mũtikanage mbia mĩhuko yanyu ĩkoragwo ĩna mbeca nyingĩ nĩgetha mũkona cianyu cia gwĩteithia Ĩĩ. na cia gũ support ũrĩa twĩkaga social media nĩ kũrũga guothe guothe nĩ kũrũga wanjikũ guothe guothe andũ magwethe Eh, magwethe mekũgora Ndona- kũu. Eh, mũndũ mũndũ nĩ ethe kũrũga tondũ Ĩĩ. niĩ ndamwetha na nĩ oneka na nĩ njũĩ Ĩĩ. ndangĩrega kuoneka rĩrĩa arabatara niĩ ndĩmuoneki rĩrĩa ndĩrabatarania Ĩĩ. yes Nĩ wagĩka wega mũno mũno mũno nĩ kũgĩa na ithuĩ na tũgagĩcokia ngatho mũno nĩ gwĩtĩkĩra gwĩtĩwo na ũgetĩka. Thank you. Eh, tuma gũkũ ũguo kwa Liquid Empire Launch eh, mwena wa Kawa West harĩa mbere ya KU Ribaro Yeah. Eh, gũkũ nĩkuo tuma na nĩ twatugwo wega na nĩ twakena koguo nawe ũka o gũkũ ũtugwo ũrĩa twatugwo na wamũkĩrwo ũrĩa twamũkĩrwo ĩĩ ngakiuga nĩ thengiũ mũno ngũgĩ- ngũkĩhoka nĩ wagĩkena nĩ ũndũ wa ka episode gaka twakũrehera mwĩroreri ĩĩ na mũthikĩrĩria witũ eh, kũrĩa Spotify ũgũtuona thai podcast eh, kũrĩa tiktok nĩ thai podcast eh, na ona kũrĩa youtube nĩ thai podcast ũndũ ũgwĩka nĩ gũ subscribe kũraiki gũkomenti na mũini ũrĩa ũngĩ kana entertainer ũrĩa ũngĩ ũngĩenda tũkũrehere ũgatwandĩkĩra hau na nĩguo tũgũkorwo tũgĩka nĩ ũndũ wa gũgĩgũ satisfy twĩ haha nĩ ũndũ waku mwĩroreri twĩ haha nĩ ũndũ waku Nĩ- niĩ nĩ ndakena mũno njĩtagwo ng'anjirũ nĩ thengiũ mũno nĩ kũgĩa na ithuĩ tuma na ũ reke ona niĩ ndĩmere ma subscribe nĩgetha nyone kana nĩ mekuongerera niĩ ngetwo presenter mkp mk na ũkĩenda kuona niĩ hanini ũkanjĩta wa karanges koguo twĩ haha nĩ ũndũ wa jenson productions ririkana jenson productions

Gĩa na ũtukũ mwega o kũrĩa guothe ũrĩ Ngai akũrathime o nginya hingo ĩyo ĩngĩ kwaheri. Thayũ. Thayũ.